Birinjilik bilen, Brun dokuz ýüz on dördünji ýylyň ýigrimi sekizinji iýulynda serbiýa nesilli Gawrylýo Prinsip adyndaky bu adam Awstro-Wengriýanyň tagtynyň mirasdüşer şazadasy Frans Ferdinaty öldürdi. Muny eşidip gahary gelen Awstro-Wengriýa imperiýasy Serbiýanyň öldürendigini pikir edip söweş yglan etdi. Ondan soň dogan höküminde gören Germaniýa hat ugradyp, Serbiýa söweş yglan etdim. Ýanymda bolarsyňmy diýen haty uratdy. Nemisler bolsa her wagt goldawlarynyň boljakdygyny aýdyp hat uratdy. Şeýlelik bilen Germaniýany arkasyna alan Awstro-Wengriýanyň hökümeti kabul edip bolmajak NATO-ny Serbiýa ýollady we pikirlenmegine kyrk sekiz sagat wagt berdi. Emma muňa Serbiýa ýok diýensoň garşylyk bir-birine söweş yglan etdiler. Serbler Russiýa ynanýardy we olary goraýan bir galkan höküminde görýärdi. Aýratyn hem, Fransiýada Russiýanyň ýanynda bolany üçin taraplar belli boldy we ählisi biri-birine söweş yglan etdi. Bu aralykda Çernogoriýa serbleriň ýanyndadygyny aýdyp, söweşe goşulandygyny yglan etdi. Angliýa her näçe Fransiýa tarapdary bolsa-da, bu uly uruşdan uzak durmakçy bolýardy. Germaniýa bolsa Birinji söweş planyny pikir etmäge başlady we aklynda Russiýanyň erbet sowuk ýurt bolandygy üçin araçäklere esgerleriň haýal geljekdigini pikir etdi. Aýratyn hem Germaniýanyň başga pikiri harby ýolbaşçysy Wan Moltuň liderliginde ähli esgerlerini ulanyp çaltjak Fransiýany ele geçirmek we ruslar gelýänçä goşunyny gündogara alyp gidip ähli Russiýany ele geçirmekdi. Fransiýa seresap bolmak üçin Germaniýa araçäklerine güýçli goranyş liniýasyny döretdi. Emma bu Germaniýa üçin mesele däldi. Nemisler Fransiýa bilen wagt ýitirmek islemeýärdi we daş-töwereginden aýlanmaga karar berip, heniz tarapsyz bolan ýurdy Belgiýa hüjüm etmäge başladylar. Areçägiň bir bölegi gaty çalt ele geçirilensoň, belgiýalylar ýurtlaryny goramak üçin Germaniýanyň garşysyna güýçli bir şekilde çykdylar. Niýetleri nemisleri haýallatmakdy we muny başaryp, nemisleriň garşysyna gowy göreşdiler. Bu aralykda Angliýa tarapsyz ýurdy basyp alan we wagşylar höküminde görenler Germaniýa gaty gahary geldi we şeýlelik bilen Angliýada olary söweş yglan etdi. Emma bu aralykda nemisler Belgiýany ýeňip öňe gitmäge başlady we ýurduň ählisini diýen ýaly ele geçirmegi başardy. Ähli bu zatlar bolup durka, mawy tarap, ýagny şertnamaly döwletler Germaniýanyň erbet adam bolandygyny görkezen gazet we žurnallar çap etdiler we bulary ähli dünýä dagatdylar.

Germaniýa, Awstriýa-Wengriýa imperiýasyna bir hat ugradyp, Russiýa bilen söweşmeklerini höküm etdi. Olaram muny kabul edip, Russiýanyň gaty az bir topraklaryny basyp almagy barlady. Emma Russiýa gaty güýçlüdi we Awstriýa-Wengriýany derbi-dagyn edip, şol ýerdäki topraklaryny almagy başardy. Germaniýa muny görüp aladalanyp başlady we Gündogary goramak üçin Fransiýa tarapyndaky bir bölek esgerlerini Russiýa araçägine ugratmak mejburda galdy. Serbiýa bolsa Awstro-Wengriýanyň çozuş synanyşyklarynyň hemmesini aňsatlyk bilen yza süýşürmegi başarýardy. Bu aralykda Germaniýa gowy bir habar bar. Demirgazykdaky uruşda nemsler rus goşunlaryny ýok etmegi başardylar. Günbatarda bolsa ähli zat Germaniýanyň isleýşi ýaly gitýärdi. Paýtagt Pariže araçäklerine çenli bardylar. Emma bu ýerde uly uruşlar bardy. Fransiýa Angliýadan kömek aldy we şeýlelik bilen Germaniýa täzeden yza süýşürilmäge başlady. Iki tarap hem demirgazyga tarap süýşdüler we soňunda bu uzyn boljak garym söweş başlady. Iki tarap hem köp adam ýitgiler berenlerinden soň, her kim bu urşuň toprak üçin däl, bir-birlerine uly zyýan berip geçjekdigine düşünipdi. Iňlisler nemisleriň demirgazyk tarapdan iýmit getirilmesiniň öňüne geçmek üçin, bir päsgelçilik döretdiler. Iki tarap hem Garm bölgesinde dowam etýän köp sanly esger ýitgileriniň öňüne geçmek üçin ýol gözleýärdiler. Bu aralykda Awstraliýadaky Germaniýa niginiň arasynda krizis başlady. Yzyndan bu bir urşa öwrüldi we Awstraliýa çalt-çalt duşman topraklaryny ele geçirmegi başardy. Germaniýanyň Afrikadaky talaçylyk etýän ýerleri bolsa şertnamaly döwletler tarapyndan basylyp alyndy. Bu aralykda urşa täze döwletler goşuldy. Italiýa bilenşik döwletleriň tarapyna geçdi. Ýaponiýa bolsa şertnamaly döwletleriň ýanynda boldy. Aýratynam, Ýaponiýa özüne uly imperiýa gurmak arzuwynda-dy we muny başarmak üçin birinjilik bilen okeanyň aňyrsyndaky Germaniýa adalaryny esger ugradyp ol ýerleri eýeledi. Ýewropada bolsa, Italiýa dürli sebäplerden tarapyny üýtgedip şertnamaly döwletler tarapynda boldy. Şeýlelik bilen, Awstro-Wengriýa imperiýasy bilen Italiýa şalygy arasynda söweş başlady. Germaniýa tarapynda Birleşik Döwletleriň täze tarapdary Osmanly imperiýasydy. Gara deňizde gezen osmanly gämileri Russiýa portlaryny bombaladypdan soňra, osmanlar awtomatiki birleşikleriň ýanyna söweşe goşuldy. Emma bu ýagdaý iňlisleri şübhelendirdi, sebäbi Orta Gündogar nebit-gaz bilen doldy we Angliýa bu nebit-gazlaryň ählisini özüne isleýärdi. Orslar Osmana çozup başladylar. Munuň üstüne garşylyk bermek üçin gelen türk esgerleri howanyň gaty sowukdygyna çydaman soňlar doňup ölüler. Bu aralykda Osmanly iňlisler kontrolyndaky Suweş kanalyny ele geçirmek üçin bu ýere esger ugratdylar. Emma başaryp bilmediler we ondan soňra şertnamaly döwletler Çanakkalany ele geçirmäge synanyşdylar we osmanlaryň gaýtargysyny aldylar. Russiýa gündogardan gelip köp şäheri ele geçirmegi başardy. Emma Enber Paşa serkerdesindäki täze osmanly halky we esgerleri Russiýany gaty gowy çozuş bilen üstünlikle yza süýşürdiler. Emma iňlisleriň gözi nebitde bolany üçin Pesira kofesindäki araçägine çozuş etdiler we bir bölegini boýun egdirdi. Yzyndan Dourantyň liderligine çozuş edip Bagdada çenli geldiler. Germaniýa bolsa bu wagtlar täze planlary bilen Angliýa şäherlerine zeplinler bilen bile howa söweşini gurnadylar. Gysga wagt soňra şertnamaly döwletler Germaniýadan ýeňilmezlik üçin garym söweşleriniň bolan ýerine himiki ýaraglar ulanyp başladylar. Bu aralykda Awstro-Wenger imperiýasy Sibiriýany ýeke özüniň basyp almaga güýji ýetenokdy we zerur kömek gerekdi we Bolgariýa özüniň araçäklerini hasam ulaltmak isleýärdi we muny hem pursat bilip Germaniýaň tarapy bolan Biležikleriň ýanyna urşa goşuldy we şeýlelik bilen iki ýurt bir bolup aňsatlyk bilen Sibiriýany ýok etdiler. Bir müň dokuz ýüz on altynjy ýylda bolsa Portugaliýa şertnamaly döwletleriň ýanyna söweşe goşuldy. Soňra Demirgazykdaky deňizde Angliýa bilen Germaniýa arasynda gämi urşy başlady. Emma iki tarap hem köp ýitgiler çekensoň yza çekildiler. Angliýa halkyndan köp esger üýşürip nemisleriň günbataryna ugratdylar. Bu ýerde Fransiýa gaty güýçsüzlik aldy we basylyp alynmaka beýleki tarapa iňlisler gelip söweş etdiler. we uly uruşlar yzyny üzmän dowam etdi. Gündogarda bolsa Germaniýa orslara gowy yza süýşürmegi başardy we olary öz ýerlerine çekdi. Emma orslar çaltrak özüne geldi we Gürslöw Trazu adyndaky hüjümi başladyp topraklaryny yzyna aldy. Rumyniýa bolsa orslaryň bu üstünligine buýsandy we olaryň ýanyna söweşe girmäne karar berdi. Emma girip-girmänkä bileleşikler ony darma-dagan etdi. Gresiýam şertnamaly döwletleriň ýanyna söweşe goşulmaga karar berdi we hüjüm etmäge başlady. Bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylda bolsa ählisi hem ýadapdy we halys bolupdylar. Fransiýanyň içinde gozgalaňçylyk bardy. Nemisler bolsa açlyk çekýärdi we orslar hem ähli zadyny gutarypdy. Kimiň ýeňenligi entegem belli däldi we ortada uly bir sessizlik bardy. Bolýa, bular ýaly wagtda birinji kim ýykylardy? Russiýa. Sankt-Peterburgda öňüni alyp bolmaýan gozgalaňçylyk başlady we döwlete gozgalaň edip başladylar. Bir-iki aý geçenden soň bolşewik ynkylaby adyndaky kommunistler Russiýa patyşasyny agdardy. Dolandyryşy ele alan kommunist tertibi ýurdy gaty çalt uruşdan aýyrdy. Bu Germaniýa üçin ajaýyp habardy we mundan soňra Gündogar urşy bilen gyzyklanman diňe Günbatar bilen gyzyklanyp başlajakdy. Emma nemisleriň bu habara begenmegi köp sürmedi. Köp wagt geçmänkä Amerikanyň Birleşen Ştatlary sözleşmeli döwletleriň ýanyna söweşe goşulmaga karar berdi. Amerika söweşiň başyndan bäri Bileleşik Döwletlerine gerekli bolan ähli önümlerini pul garşylygynda satýardy we bu pursatda dünýäniň iň uly ykdysadyýetine eýe bolupdy. Indi iň güýçli ýurtdy. We bulam nemisleri gorkuzýardy. Bu sebäpden Germaniýa, Meksika Amerikanyň Birlişen Ştatlaryna hüjüm ediň diýen haýyş hatyny gämi bilen ugratmak isledi. Emma Angliýa muny saklady we haty Amerika ugratdy. Şeýlelik bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary gaharlanyp hüjüm gämilerini Germaniýa ugratmaga başlady. Ýagdaý bular ýaly bolansoň Germaniýa aladalanyp gorkup başlady. Indi nemisleriň ýeke-täk ýoly Amerikalylar gelmänkä Angliýany we Fransiýany boýun egdirmekdigini pikir etdi. we şeýlelik bilen iň soňky pursadyny barlap görmek isledi. Ýurtdaky ähli esgerlerini araçäge ugradyp, uly hüjümler gurup başladylar. Şertnamaly ýurtlar bu uly güýjüň garşysynda goransalaram yza süýşdüler. Bu aralykda Amerikanyň Birleşden Ştatlaryna degişli on müňlerçe esger bu ýere gelmegi bilen şertnamaly ýurtlar hüjüm edip Germaniýany topraklardan çykardy. Bileleşikler ýer ýitirip başlady we ilki Osmanly imperiýasy söweşden çykdy, soňra yzyndan Bolgariýa. Awstriýa-Wengriýa we iň soňunda-da bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň on birinji noýabrynda Germaniýa söweşden yza çekildi. Parahatçylyk şertnamasynda Germaniýa esger güýçlerini azaltmagy, bagyşla diýmegi we söweşiň ähli çykdaýjylaryny tölemegi ýaly sanksiýalary girizildi. Germaniýa bu şertnama sebäpli dünýä ýigrenç döräp başlady we ikinji jahan urşunyň hasabyny edip başlady. Urşuň soňunda-da ýigrimi bir million adam öldi we on sekiz milliondan köp adam ýitgisi bardy.